Il-lejla tajba, nilqawkom magħna għal l-ewwel short pod tagħna. Illum ser niddiskutu lokalitajiet. Magħna fl-istudio għandna l-żewġ ċittadini minn lokalità differenti, mill-Mosta u miż-Żurrieq. Fejn ħanaqsmu l-esperjenzi tagħhom kif ukoll ħanres u ċertu suġġerimenti u ideat li għanna il-kol flimkien. Um, biex namlu dan, maħna eh, Glenn Walana, nirringrazzjawkom tal-li għamiltu kontat miħaj um, u li ġejtu għawnek jissemaw leħinkom. Um, nibdew mill-ewel, għax kif tafu kull maħna nofsija, um, strictly Half an hour, ġifiri, u nagħlqu kollox, anke jekk id-diskussjoni tkun għaddejja. Mela, mexxu, eh, niftħu bl-ewwel suġġett tagħna li huwa il-komunità fil-lokal. X'taħsbu dwar dan? Eh, il-komunità għadha l-istess kif kienet qabel, ġifiri li hemm il-komunikazzjoni eh, nafu li xulxin biżejjed jew qegħdin niġu restricted ġo darna mill-garax nitilgħu bil-lift tad-dar u spiċċat hemm. Glenn, il-kummenti tiegħek. Eh, jiena minn ħati ħanejtek ehm, fil-raħal tal-mosta tista' tgħid li n-nies fadal ħafna nies li huma eh, raħħala, ġifieri għadhom jiffrekwentaw il-pjazza, għadhom jitkellmu, għadhom iżuru l-gazini, għaqdiet tan-nar, per eżempju, ġifiri nista' Nista' nikkonferma xina wkoll insertajna tnejn il-mosta. Nista' ngħid ġifiri ħanejtek pjuttost active ħanejtek bejn bejnietom ġifiri residenti mostin kif ukoll fuq il-Facebook illum il-ġurnata tifhem jekk minn hemm xi gruppi jew hekk ġifiri. Għalana.
Żurrieq għadu l-istess? Jien għalija bħala komunità bħala villaġġ ngħid ehm, iva, iva, għad hemm sens ta' komunità il-festa iż-żurrieq kbira wkoll, jiġifieri festi, aħjar ngħidlek, imma ehm, li nista' nikkummenta fuqha ehm, fit-triq tiegħi eżempju, ehm, indunajt il-bidla fin-nies minn meta kont żgħira kont qed nikber u issa hemm ħafna familji issa nbidlu, kellna ħafna anzjani, so issa qed naraw qisu generational shift. L-element tal-barranin li ġew jgħixu issa f'kull lokal tista' tgħid jaffettwakom? Għamiltu ħbieb ma' xi barranin fiż-żona jew m'hemmx komunikazzjoni xejn? Ħanejtek, jiena fin-naħa tiegħi ma tantx hemm, ġifieri għadni ma tantx intqajt magħha din il-biċċa tax-xogħol. xogħol imma li li hemm pjuttost integrati sew fir-raħal ħanejtek għax li tintaqa' ma' xi nies il-pjazza jew hekk. Ġifieri. Żurriq ma nafx kif inhu minn dak l-ambitu jekk Jiena fl-inħawi tiegħi m'hemmx m'hemmx barranin, naħseb iktar minn barranin ikun hemm familji minn villaġġi oħrajn, eżempju, li jiġu jgħixu ż-Żurrieq. U ikollhom qisu ma nafx jekk nistax ngħid kultura differenti, imma mm. anka dik il-ħaġa li isselmilhom fil-ħodu tkun għaddejja madix l-istess kif kienet, you know. U qabel kien hemm eżempju in-nies dik li ġib il-ħut, mm. dak li ġib il- U jsiru jħobbu intom per eżempju fuq iż-żurrieq Santa Katerina? Le. Jena li kollox l-istess. Eh,
u mbagħad huma jamalgamaw ruħhom fil-kultura taħseb eventually jiġifieri alright tiġi minn post ieħor ġdid tibdilha l-post jew jibqgħu marbutin. Jista' jkun, jista' jkun li aha, forsi kind of dawk li vera mdaħħlin normalment ikunu dawk Miżżuri u ilhom Miżżuri jiġifieri minn żmien għomor. Jiġifieri ma naħsibx illi kind of jintegraw sa dak il-level imma anka biex kind of titla l-festa whatever. X'avvenimenti nistgħu noħolqu jew forsi idejat fej il-komunità jiena nemmen pereżempju l-volontarjat naqas ħafna. U hemm raġuni warajha għaliex fil-verità il-ħin limitat minħabba il-mara li toħroġ taħdem xogħol whatever allura jekk il-mara jinnaf anka sempliċement kienu jmorru jgħinu fil-ħażir tal-knisja whatever ovvjament qed jagħmlu kuntatt ma' ħaddieħor. Illum tista' tgħid li dik spiċċat ħlief l-older generation. Sewwa. Ehm, x'taħsbu li jista' jsir?
minn ħadak.
Kien hemm reċenti, per eżempju, ġast an event li li tar-raħal ħanejdu hekk kien hemm maqda tan-nar u għamlet qisu eh, M&E Festival naħta tarġa kep fejn anka bħala lokazzjoni insertat eh, tiflaħ hemm fejn issir tifhem U sar event u kien pjuttost ta', ta suċċess, qed tifhem ġifi ġabu xi mużiċisti lokali. Ehm, Dan fil-Mosta? Fil-Mosta, eżatt, eh, tarġa kep, innaħa ta' fuq. U eh, kif ta' battejt, it was, it was good. Eh, ok, ok, riċenti saret. Riċenti, ġifi.
Naħseb eżatt, ġifi dis-sena zgur. Ehm, u marru tajjeb taf kif kienu eżin in-nies marru qed tifhem tal-hemmek, Ikun hemm il-mustin stess, tifhem ġifieri, jiġu forsi xi nies tal-irħula viċin. Ġifieri, eħna. Eh, Għarax taħsbu jiena għandi daqsxi idea li tinħoloq dik il-residence community, komunità ta' residenti. Mhm. Mela bħalna bħalma ġejtu għaw illum u ġejtina, ovvjament, senza interessi ta' xej, qed nieħdu ftit ħin tagħna biex nippruvaw eh, nejnu l-ħaddieħor, nġibu ċertu awareness u daw l-affarijiet. Ehm, minflok mhux biss qegħdin hawn, eh, ninaqdu flimkien ukoll jekk aħna mill-most eżempju ikonna komunità ta' residenti mm. tintuża biex noħolqu attivitajiet flimkien mal-Kunsill. Eh, jekk hemm ċertu issues li qed idejquna u qed nisimgħu aħna forsi nimxu iktar noħorġu fil-pjazza u dawn l-affarijiet. Eh, hemm ċertu issues li qed idejquna Aħna jkollna laqgħa darba fix-xahar mal-Kunsill u ħa ngħidulu isma', aħna di qed insibuha problema. Eżempju, konna qed nitkellmu ftit qabel, meta jekk triq għalquhielek jew għamluha one way, ħolqot daqsxejn chaos filgħodu għaliex jien naf toħloq konġestjoni, ħa ngħidu hekk. Jiġifieri temmnu fuq dan il-punt hekk? Xina naħseb ħan iġu għalija f'tal-ambjent, ħan semmu il-kwistjoni ta' siġar. Ma nixtieqx noqogħdu nitlu fil-kritika u whatever u daw l-affarijiet, issa ħarsu l-qoddim u naraw darba oħra li ma tsirx il-ħaġa. U ħan nitkellmu forsi wkoll seta' sar aħjar id-deċiżjoni kif ittieħdet u daw l-affarijiet fil-qosor però. Ekku, ifhem, jiena naħseb illi din il-ħaġa ta' kif qed tgħid inti li jkun hemm xi residenti u joħolqu xi tip ta' komunità, dawn huma litteralment ġifieri affarijiet vera faċli biex isiru taf kif tista' nimmaġina tista' ssir kemm organizzata forsi uffiċjalment min-naħa tal-kunsill u fejn ikun hemm xi residenti li jirrappreżentaw pereżempju Jew inkella tista' ssir ukoll bħal-lum il-ġurnata kif nagħmlu sempliċement forsi grupp fuq Facebook, qed tifhem. Eżatt, aħna Mosta eh, Residents hemm xi tnax-il erfu. Eżatt. Ħallija mhux kollha mill-Mosta, nkunu sinċiera. Eżatt. Ma jista' jkun, jiena taf ngħid ehm, li dak li jkun forsi inti tlaqt minn mal-ġenituri tiegħek u mhux tgħix lokal ieħor, però xorti jibqalek l-interess. Mhm. U għaw forsi l-ġenituri tagħhom li mhux daqshekk mitla' fis-social media, allura t-tifel jew it-tifla qisu qed tiċċekkjalhom x'qed jingħad biex iwasslu l-messaġġ jew jiktbulhom huma mhm. f'isimhom. So, mhux bil-fors, imbagħad ikun hemm min jinteressawh il-lokalitajiet kollha fil-realtà xi tisir whatever dana jħobb jaġġorna ruħu. So why not fil-verità. Eh, jiena taf xi dejjaqni wkoll li isu sirna li kull ħaġa li rridu nagħmlu rridu nagħmlu għall-flus. Jiġifieri jekk m'hemmx element li ħanaqalgħu lira minn xi ħaġa, ehm, euro tiġi fil-verità. Ehm, eh, ma nagħmlu xejn. Issa, il-volontarjat, jekk tara barra minn Malta, ehm, hemm ħafna entużjażmu jinvolvu ruħhom whatever, iktar iktar il-qudiem meta niġu għal tal-ambjent ukoll ħansemmu li issa u l-pjanti huma ir-residenti ta' triq. eh, Tifhem jieħdu ħsibhom huma jiġifieri dan għalfejn għandna noqogħdu nistennew jekk it-triq tiegħek sabiħa fir-realtà. Ħa tgawdi minnha inti u n-nies tat-triq u tingħaqad iktar. Mela. Nifhem li fl-aħħar mill-aħħar irridu naraw ukoll il-Kunsill Lokali kind of fejn sejjer u xi jrid mis-sena tagħhom jew whatever. U at the end of the day, communication dejjem tkun aħjar għall-villaġġ, jiġifieri inti u inti għandek bżonn representation mhux minn età jew generation wieħed imma ta' kull kind of l-anzjani, il-familji, it-tfal ukoll. Tajjeb, u nistgħu nużaw l-element ta' snajja wkoll għax fil-lokal li jista' jkollok skultur, artist, whatever, u namalgamhom flimkien u tista' tinħoloq anke identità għal ċertu lokalità. Iva, u f'affarijiet bħal dawn naħseb li wkoll il-Knisja tista' tiġi involuta. Prosit, kont se nsemmiha. Aħna kellna ħafna events iż-Żurrieq ġew organizzati min-naħa tal-Knisja, eżempju issa kien hemm anka tal-Halloween tat-tfal u vera kind of kien event successful ħafna. Tajjeb ħafna.
Mela, ħanaqbżu għal punt liħor, infrastruttura. Ħanitkellmu fuq eh, nibdew mill-lat ta' pedestrianization, eh, ġifieri n-nies li jimxu, ma jkunx hemm l-aċċess tal-karozzi, kun hemm l-aċċess għal ċertu ħin, biss għal karozzi x'taħsbu fuqha in the meantime sur direttur itfanna clip number one jekk jogħġbok. Mela. U qed isiru bħalissa qed isiru diversi proġetti ta' riġenerazzjoni li huma tajbin. Sewwa, però għandhom bżonn forsi dik it-twist biex bħala komunità Għalhekk importanti l-involviment ngħinuhom jagħmluh il-proġett isir aħjar. Eh, naf li jsiru eh, bħalma sar fil-Mosta, eżempju saret il-konsultazzjoni sewwa qabel, però eh, fej kulħadd seta' jsemma l però jew jekk forsi ma kienx hemm xi nies li ma setgħux imorru jew whatever, semgħu online, ok, setgħu jagħmlu kuntatt ukoll fil-verità, però ehm, iktar nemmen li għandha tkun madwar mejda u mhux daqshekk li jgħat fuq kamera whatever dak li jkun jiddejja. sewwa u ma jispiċċa ma jattendix. Mela għandna qed naqblu li għandna bżonn element ta' komunikazzjoni aħjar. Sewwa. Mela, x'taħseb għal għandna minn mill-lat ta' pedestrianization? Taqbel għandha ssir ċertu ħin, whatever? Bħala kunċett pedestrianization fl-opinjoni tiegħi jaħdem huwa tajjeb li minix ċerta jekk jistax jiġi implemented kullimkien Malta. Għanna ħafna vileġġjaturi li huma naqra antiki u għandhom ħafna toroq dojo eżempju, ikun hemm ħafna one ways u hekk. Ħatolħoq problema kbira mbagħad minnaħa karozzi. Issa ovvjament aħna ma nistgħux dejjem ngħidu għax il-karozzi iktar importanti min-nies. Aħna kind of the priority is always the people and the pedestrians. Ġifieri Temmen li number għandu one, għandna nimxu iktar imma fil-verità x naħseb di Għanna ħaġa. bżonn nimxu iktar iva, Em, speċjalment il-postijiet fej palissa mhumiex safe. Em, Hemm ħafna postijiet eżempju ikun hemm in-nies tal-każin dejjem jaqsmu t-triq biex em, imorru naħa l-oħra għax hemm xi ħaġa oħra għaddejja, em, eh, xi bar jew whatever. U Dik tolħoq problema anke għall-karozzi, it is a hazard wara kollox u dawk l-affarijiet, dawk il-postijiet ngħid jien huma l-iktar importanti li rridu naraw forsi pedestrianisation is the is the correct option for it u jekk le rridu naraw b'mod ieħor kind of kif nistgħu insolvu problema. Eh, jena dejjaqni dik il-ħaġa, rrit immur nixri għan tal-pastizzi, rrit immur nġib paket ħalib, per eżempju, tmur bil-karozza, tipparkja waraħ, ċansis fuq xi bastop jew xi double line u meta taqla xi multa tispiċċa s-selli għax dal-paket ħalib imwan euro ġik jiswa kemm 25 euro, whatever. So, Missa eh, naraw naqra forsi. Kantu nirabot nkunu fil-realtà, so eh, niprofaw namlu daqxie effort ukoll għal-ġiet ta' kulħadd u naħseb jiena. Anka meta jkun hawn dawn it-toroq dojoq forsi dawk jistgħu jiġu pedestrianized jekk hemm mod ieħor biex tmur bil-karozza, eżempju. U inti għala wara kollox għandek għalfej tidħol sal-bib bil-karozza u tipparkja qudiem id-dar. Ifimni, ħaġa li ħafna minn nies ħajjgħidu x'affarijiet dawn mhux ovvja ħan ipparkja qudiem il-karozza tiegħi. Fair enough, imma ħafna postijiet barra minn Malta li għandhom pedestrianized city, ġifieri jkollok aptu naħseb xi. Fuq il-klip qed naraw it-trasformazzjoni wkoll li ġiblek kif kien qabel u kif eh, ġiellum fejn eh, dak l-eżempju għed minnhom huwa l-Olanda. Hemmhekk kien hemm min-naħa tal-attività kummerċjali, jiġifieri all out kontra l-Kunsill and whoever wanted to do the job, ħa ngħidu hekk, li saħansitra kellhom jitlu l-Pulizija, illum il-ġurnata tgħidilhomx jerġgħu jmorru lura fejn kif kienu għaliex il-qligħ tagħhom żdied iktar għal xiex għax inti qed tuża r-rota qegħdin ipoġġu barra n-nies b'iktar mod rilassat. Allura meta inti tħossok sigur, iktar ħa tmur f'dik iż-żona, inti ma tridx tmur fejn hemm it-tħaħen, fejn hemm ċans li tolqtok xi karozza whatever, so trid tmur xi mkien fejn il-moħħ verament qed jirrilassa u tista' titkellem b'mod liberu. Il-challenges li taraw, Glenn, x'inhuma ġifieri jekk insemmu deliveries, whatever? Ifhem, per eżempju, nerġa' nitkellem fuq il-mosta, ovvjament għandu jkun hemm l-ewwel net irridu nkunu ewer illi il-pajjiż huwa żgħir il-mod kif inbnew it-toroq, kif ġew pjanati djar. Hemm diffikultà kbira biex isseħħ din il-biċċa tax-xogħol. Imma għall-inqas nemmen illi forsi kif qegħdin fiċ-ċans kif qed tgħid inti kif qed tinbidel il-pjazza hawnhekk, pereżempju, nipprovaw imqar pereżempju nagħmlu trial run tagħha dil-biċċa tax-xogħol. Ara, jiena Glenn għamilt inizjattiva personali fuq il-paġna ta' Residenti Mustin. Ehm, bażikament kienet għamilt poll ehm, saqsejt jekk jixtiqux li dejjem tkun magħluqa il-pjazza ehm, mod pedonali jew inkella fil-weekend biss. Sewa. Eh, il-feedback li kelli kien 70% b'xi mod jaqblu li għandha ssir pedonali, jiġifieri jekk hux fil-weekend biss jew dejjem, hemmhekk għandna qbil li 70 fil-mija jridu li ssir pedonali. Mela n-nies iriduha u huwa xi ħaġa tajba ħafna. Kont pjuttost sorpriż. Però kien hemm questions ukoll ix-xirieħa tiġi twassal għalih inti wara l-bieb u dawn l-affarijiet. Issa jekk Mario jitfagħlna clip number three Sewwa, hemmhekk għandna naraw metodi ta' kif jistgħu jaslu xirjiet, deliveries, ehm, li jistgħu jiġu offruti Transport Malta, Kunsill Lokali, mela inti ikollok forma ta' ċippa tkun reġistrata fuq Glen, sewwa, u inti ħadd mur Ħa tattivah, ħa jirrilaxxa dak il dak il-troli sejjaħlu li trid. Mhm. Ehm, Daka robotiċi wkoll hemm minnhom jiġifieri, però hija ma ħarsux daqshekk forsi Eżatt. ehm, fil-bot. Ehm, U x-xirja tagħmel hemmhekk u inti tasallek sad-dar. Once li l-estate terġa' teħdu lura tpoġġi f'postu and eh, you chip in li inti m'għadekx tagħmel użu minnu. Mbagħad tiġi Alena u tagħmel l-istess ħaġa warajk u tużah għall-metodu ieħor. Ġifieri, jekk irridu b'daqsxejn sforz hemm mezzi, tgħid li mhux ħesel li nerġa' mmur lura whatever, imma supermarket trolley, pereżempju, terġa' tmur tagħmlu għax qed iżommlok one euro. Għaliex dan meta qed jiġi offrut pereżempju servizz b'xejn ma nutilizzawhx? Ma narahiex taħdem kullimkien, speċjalment għax għandna ħafna anzjani li diffiċli għalihom biex kind of jimxu distanzi kbar u anka ħames minuti forsi jkun diffiċli għalihom. Fl-opinjoni tiegħi ikun iktar effettiv li kieku tista' tagħmel xi loading unloading, jiġifieri jekk għandek triq pedestrianized, inti xorta tista' tidħol u tipparkja Eżempju, maximum ta' kwarta u terġa' toħroġ u tipparkjaw il-barra. Jew pereżempju bħal pereżempju jkun hemm jekk ħadd ingħalaq pereżempju nhar ta' Sibt, ikun hemm xi tip ta' just a barrier qed tifhem li tinfetaħ u tingħalaq. Eh, dak jeżistu il-bollards. Eżatt.
Eh, u min ikun resident. Eh, residenti kellu ikollok laqsu ma' windscreen u tinduna biha. Il-kamera proset, eżattament. U jinżlu għedhom jiftaħlek. U l-istess jiġri għal-pulizija, ambulanzi u daw l-affarijiet. Kun reġistrata u Ġifieri naqblu li hemm xisir. Aħna hawnhekk eh, l-intenzjoni mhux loqdu immaqdru ngorru, imma li let's go a step further, nimxu passi ieħor il qudiem Sewwa. Ehm, problema oħra, ehm, per eżempju fil-gżira, fuq il-medja soċjali rajt li għadha kif sar il-proġett ta' triq tal-Knisja Pedonali ehm, u qed issir kostruzzjoni u ovvjament waqt il-kostruzzjoni eh, iġib il-ħmiġ miegħu wkoll, jiġifieri taqtir taż-żejt tal ta' xi krejn jew makinarju ieħor, il-ramel meta trid sir delivery dak eh, ovvjament jinżel mill-bajla biex niftehmu. Ehm, u ovvjament titħammeġ it-triq. Issa tgħidli wara ma tnaddafx ma jekk żejt ħajtebba l-art il-ħsara li ssir fuqha. Jekk intellaw klip number 2, ehm, sur direttur, naraw ehm, dawn il-mezz apposta li jistgħu jitpoġġew taħt il-makkinarju, hemmhekk nistgħu naraw li jistgħu jsiru kemm bl-idej u eh, fl-aħħar net ħanaraw ukoll li hemm makkinarju apposta li jagħmilha iktar faċli meta għandek proġett ikbar eh, qed narawh eh, bir-romblu sewwa u iktar mezz effiċjenti. Hemmhekk qed naraw it-triq tal fil-gżira fej sar ovvjament dak it-tip ta' damage, ħanajdu hekk, sewwa. Ehm, u allura qed naqblu li hemm mezzi li jsiru. Issa ovvjament dak il-kunċett forsi ma daħalx Malta u qed nuriħ apposta ehm, biex jekk ma jafux bih se jgħidli isma' x'iswa l-flus. Għaliex m'għandux li l-Kunsill Lokali minna ħaġibri l-Gvern jipprovdi dawn it-tip ta' mezz biex niftehmu ehm, ikunu għandu u jekk kontrattur qed jaħdem eh, f'dik it-triq li hija waħda fl-aħħar mill-aħħar pedonali jista' jikrihom minn għandu u jintuża l waqt il-proġett, jiġu provduti automatika biex dak li jkun mhux kull kontrattur għandaħlu iktar spejjeż u ma tiġiħx werti tumbat bej dik bej tħaffir u daw l-affarijiet naf li hemm l-ispejjeż ukoll għalkemm jaqalgħu l-flus ukoll issir u nkun qed nedukawhom u qed intuhom il-mezzi kollha biex aħna l-affarijiet jimxu qudiem. U dwar is-sigurtà waqt xogħol infrastrutturali, x'taħsbu? Jiġifieri it-tip ta' barriers li qed nużaw tajbin huma biżejjed jew nistgħu nagħmlu xi ħaġa pjuttost aħjar. Il-bankini, jiġifieri jekk aħna rajt nifhem li tittaqla' bankina, però m'għandniex niddevjaw forsi jiġifieri nagħtu soluzzjoni oħra jekk ittaqla' l-bankina fuq naħa ta' ġewwa, issir oħra fuq naħa ta' barra u tidjieq il-linja għall-karozzi fl-aħħar mill-aħħar. X'taħseb Glenn? Li li naf, ħanajtek meta kienet tinqala il-pjazza tal-Mosta per eżempju, naf li kien hemm xi complaints ħanajtek fuq fuq is-sigurtà u nemmen li setgħu jsiru ċertu affarijiet setgħu jsiru aħjar fejn kien hemm gandotti jew hekk u jiena Mario, tista' tellgħanna clip number 4 in the meantime, skużani. Mhux problem.
Seta' jsiru ċertu tip ta' barriers forsi, imma mbagħad ukoll nifhem illi fimni xogħol on the go irid isir taf kif jiġifieri ħajkun hemm xi postijiet jew xi kantunieri fejn ħajkun hemm nuqqas ta' aċċessibilità. Hemm ġifieri hija expected. Hawnhekk pereżempju qed naraw eh, jekk mister żbar ma skala hemmhekk. Sewwa, eh, number one jiena dawk it-tip ta' barriers tal-plastik biex ngħidulhom hekk. ma ħafna drabi suppost jintlew bl-ilma ma jintlewx u jispiċċa tagħmel ix-xita jinġarru jew rieħ li huwa pjuttost aħna ngħixu f'pajjiż li pjuttost jaħkem ir-rieħ jispiċċaw kif qed naraw not aligned that well. Apparti jekk kienu timblokkaw anke r-residenza biex joħorġu. So eh, l-element ta' rispett nixtieq naraħ ukoll bejn il-kuntrattur u r-resident. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar jekk isir il-gar. Hawnhekk qed naraw it-triq tal-Knisja tal-Gżira fejn kien hemm anke dawk il-grids eh, sewwa li huma at another level u dak li jkun jista' jaqa' fih u kien hemm nies li waqgħu infatti. Ehm, allura jiena ngħid isma' jien nagħmlu platform tal-injam xi ħaġa fejn nies jitilgħu fuqha tkun iktar aċċessibbli meta l-kuntrattur mhux qiegħed hemm għalaq xi triq u dana fl-aħħar mill-aħħar nies iridu jitlu fi djarhom. Hawnhekk qed naraw il-hoardings li juru l-proġetti ukoll stampa tal-proġett li jkun qed isir u naħseb huwa xi punt li rridu ndaħħluh ukoll at-tender stage. Jiġifieri l-Infrastructure Malta għandha jekk mhux diġà qiegħda hemmhekk, sewwa għandha tagħmel punt f'dan it-tender li jrid ikollok dan il-hoarding tipprovdih li jkun sura ta' nies u fl-aħħar mill-aħħar mhux xibka orange Li għax inti jekk hemm gandot fil-verità, jekk hemm xi b'korinġ, huwa għalhekk bniedem, anzjan, żagħżugħ whatever, tfixkel u u waqa' la ġenb għax ġol gandot ħa tispiċċa għax dik tibqa' sejra bik. Filwaqt li hoarding huwa pjuttost iktar solidu u u dana. Fil-filmat ġabu wkoll li anke għamlu l-green wall letteralment bil-pjanti li dan tista' timmuvjah minn post għal ieħor ehm, u
Jisu biex inqas tagħti daqsxejn xena. Tagħti tagħti xena isbaħ u l-construction tidher inqas bħala mm, percentax ma' dak eh, li għamil l-impatt fuq l-ambjent. Speċjalment f'postijiet bħal eh, il-pjazza sew qed tifhem fejn kun hemm. Però naħseb at the end of the day l-iktar ħaġa li n-nies huma arrabjati Ħabba l-fatt li jkun hemm ħafna construction għaddej, residential area, ħafna storbju, il-ħinijiet forsi ma jkunux dejjem eh, fil-ħin kif suppost, ħafna trap. U naħseb li kieku anka il-contractors kind of jihdu dawn in-noti u jgħidu eja kind of ħan ippruvaw nirrispettaw in-nies ta' madwarna forsi naħseb minn hemm in-nies diġà jibdew jirspettaw. Ġifieri green walls u hekk ok dejjem aħjar imma wara kollox l-ewwel ħaġa hija r-rispett u t-tieni l-enforcement. Tajjeb, ħajkonna mmexxu kull ma baqgħalna seba' minuti. Naf li l-podcast qasir hemm ħafna xi tgħid nistgħu nibqgħu sejrin sada fir-realtà. Mela, l-ambjent fil-lokal ehm, fil-mosta fil-kastija kena kwistjoni ta' stiġar ma xiex naħu fit-tul rigward dik kritika naħseb in-nies qalu li kellhom jgħidu u aħna wkoll semmajna ftit leħenna fuq dik l-issue. Ehm, x'taħseb dwarha fil-qasir ħafna? Mm. Fimnina naħseb illi ehm, kien hemm ħafna minn qal ismaġ ix-xogħol irid isir u hekk tifhem il-problema oriġinat minn kif saret il-biċċa ta' xogħol, tifhem l-approach għaliha u kif ukoll jiena nemmen li out of common sense xi ħaġa bħal dik li għadha fil-pjazza tal-Mosta li jafu li ħila hemm u jafu li llum il-ġurnata n-nies saru jinħarqu meta meta jitmessu s-siġar u n-natura minħabba the lack of it. għandu jkun hemm avviż, qed tifhem għandu jkun hemm avviż li residenti ħalli naraw xaħsbu. Jien inkwetatni iktar li l-era isa kontradixxiet li lan nifisa iktar liġijiet tagħha siġar li huma indiġeni u għandhom fuq minn 50 sena huma protetti in public in public spaces għaliex fl-aħħar mill-aħħar fiku snaqblu wkoll li jagħmlu ħsarat infrastrutturali wkoll però jekk hemm liġi forsi mhux tajba nbidluha jekk Għanna nipaw min jgħamil. Kif saret, t-tifem iktar bizziet. Jena naħseb saret pat maġla u dak li semmejna qabel mhm. eh, fej għandek residence community eh, kiku kienem komunikazzjoni kienet tkun aħjar. Mela, eh, ħammexu għal punti ieħor munitlob il-mar jitfanna klip numru 5. Il-bini l-estetika x'taħsbu fil-lokal, il-mod kif qed isir. Jiena ovvjament favur ehm, il-kostruzzjoni fis-sens li ikun jagħmel sens u eh, u jidher estetikament tajjeb. Għaliex l-industrija tħadden ħafna nies, allura ma nistgħux literalment imwaqfuha totali u hemm ħafna djar vojta wkoll fil- fil- fil- fil-ċentri speċjalment. Elena, fidejk.
Li nista' nikkommenta eżempju minna ħatijaj noqgħod eh, f'UCA u eh, kien hemm xi snin ilu insomma meta daħlu dawn ir-regulations illi l-bibin tal-UCA tal-faċċata ġifieri tal-entratura irridu jiġu kkuluriti b'ċertu ammont ta' b'ċertu numru ta' kuluri tista' tagħżel insomma. U fil-bidu niftakar fil-bidu meta għax aħna kellna dejjem solid wood u kont ngħid tipo ħa ngħattuha biż-żebgħa għax normalment solid wood tgħid għax kwalità tajba whatever u tgħid ħasra biex biex tagħtiha imma daż-żmien ngħid mnalla tipo għax issa vera ġew sbieħ il-faċċati kollha kuluri differenti u it-ties in with with Malta sort of aesthetic, uh, traditional aesthetic. Um, so naħseb affarijiet żgħar pal dawn vera joddu. Fil-filmat konna naraw kif kien ehm, qabel eh, il-postijiet, eżempju, jek naqbdu San Ġiljan, il-bajta San Ġiljan, ma, ma dak li għallum. Fil-verità, riċentament kien hemm xatti kummenta biex ma eh, s-sur Stivala nistgħu ngħidu li għalenna 20 sen ilu konna ħjar hemmhekk ilu iktar, jiġifieri kemm x'in tara dawk ir-ritratti tgħid kemm stajna għamilna aħjar mill-bidu nett, jiġifieri mhux xi ħaġa li tal-lum imma li ilha għaddejja diversi diversi tagħna, diversi żmien. L-iskart, problema, boroż fuq il-bankini, eċċetera, ma joħroġx finu dawn l-affarijiet. Jien għamilt daqsxejn riċerka wkoll u jekk Mario jista' jitfgħalna clip numru sitta, ħa naraw sistema adottata f'pajjiżi barranin. Din bażikament taħdem bil-vacuuming, mela inti mort vegan bit-ċip jgħid, hemm element ta' sigurtà biex ma jgħoddbulekx affarijiet oħra, sigaretti, affarijiet minn dawn. U once li tfajt il-borża tiġi vacuumed through a warehouse li jkun hemm di tiġbed sa 4 km il bota eh, literalment ġviri, ġviri inti għandek eh, vacuum machine kbira, ħad iġbedha, jinżel ġo trak u minn hemm imur għall-landfield ehm, fejn ħassir xi ħaġa tajba minn gvern ukoll naqbel ħafna magħha hija l-waste to energy. Eżempju, mela ejja namalgamhom flimkien waqt li qed naqalgħu t-toroq fir-realtà. Mhux naqa' llum qed nirranġaw it-toroq qed nagħmlu xi ħaġa tajba imma mhux qed naħsbu 'l bogħod f'għaxar snin oħra. Għalhekk dan jrid isir ċertu kanali, affarijiet minn daw ma nafx taqblux fil-qasir malaj malaj. Bħala long term solution naħseb li definitely feasible. Nistgħu wkoll naraw anke fi short term naqra solutions għax hemm ħafna rabja fiha bħalissa. Bħala short term solution nista' nissuġġerixxi eżempju li It-trucks jgħaddu bil-lejl, mhux bil-lejl jiġifieri wara l-ħdax imma qabel il-ħdax, imma tal-inqas in-nies jaslu mix-xogħol, joħorġu l-borża u jiġu jiġbruhom dak il-ħin. Proset. Punt ieħor li xtaqt insemmi huwa l-parks, kif il-mod kif qed isiru l-parks. Huwa xi ħaġa tajba, nħaqqna l-attentità u kollox, jekk ma rridx tfal naqleb numru seba' li hu l-aħħar wieħed, naraw kif barra isiru l-parks l-ewwel nies il-passaġġi b'mod naturali iktar. Kun hemm fejn in-nies jistgħu jirrilassaw u jkunu iktar komdi u s-siġar huma kbar u jagħmlu d-del. Filwaqt li baċi naraw dawk ta' Malta li qed isiru, jien mhux qed ngħid li ħażin, però nistgħu ninstallaw siġar iktar maturi li jagħmlu verament id-dell għaliex jekk tara ħafna minnhom huma literalment in-nies fix-xemx, jinqlew fix-xemx u l-klima tagħna ma tgħinha xejn. It-trasport rigward l-iscooters xtaqt insemmi wkoll, però naħseb li ħajkonna nagħmlu session oħra u nitkellmu fiktar fid-dettall magħkom. Pjuttost interessanti dawn il-punti kollha. Titħajru titlu fil-Konsil Lokali? Jekk le għaliex? Jiena ħanejt, jiena ma nimmaġinanix imma kif taqbad tgħid, nimmaġina li għandu jkun hemm xi ħadd li li jirrappreżenta lir-raħal kif suppost taf kif. Imma naħseb illi titku maqtuħ għaliha. Taħsbu dwar jekk hux partit indipendenti jew indipendenti. X'għandu jkun indipendenti jew taħt il-partiti?
Jiddependi. Għandu bżonn, għandu bżonn joħroġ. Ifimni, għandu bżonn, għandna bżonn competition ħanejtek. Jien laqwa li jagħmel xogħol sew. Eżatt.
Mela, baqanna minuta biss, eh, hemm xi suġġerimenti oħra minn ħatakom jiena ovvjament kont se nsemmi wkoll trasport, wir storiku, s-sistema tal-Konsil Lokali Ma short pod u nixtieq li tifukaw fuqu biss, suġġerimenti malaj f'sekondi għandna. U nifakkarkom li nagħlqu. Mela,
dik il-sistema tal-scooters li konna tkellimna daqsxej brief li l-ewwel li pereżempju kien hemm xi scooters u jiġu jinkrew pereżempju biex jinżimgħu għal qadi Mela inti użajt l-iskuter, telaq minn post, u mbagħad daħlu bil-fors għax il-problema kienet għax titilqhom fl-art l u law. Allura inti tiċċepjaħ bażikament inkella mill-kont tal-bank jibqa' jnaqqas li kiddibati tal anke l-kart. Ehm, is-sistema kif jitmexxew il-kunsil lokali, fis-sens x'tamlu differenti, ehm, u forsi Liema sindki l-iktar li laqtukom eh, fil-verità mill-lokalitajiet kollha? Ehm, kien hemm xi ħadd partikolari?
Naħseb xħat li nista' niftakar on the top of my head il-sindku tal-gżira naf li.